Imma aħna din il-ġimgħa minn wara darek, skużana, iltqajna ma' Georgia u saqsejniha diversi mistoqsijiet. Din hija l-intervista li aħna għamilna l Georgia. Il-papa se jisma' din l-intervista għall-ewwel darba, hux vera Georgia? Għaliex meta konna qed niffilmjawha, prova jidħol ġol-kamra biex jisma' x'kienet se tgħid u keċċejtu. Ux vera. Mela, din bil-lum il-papa se jisma ħal ewwel darba. Raw, din l-intervista li għamilna l-Ġorġa.
Ġorġa May, it-tifla tal-Prim Ministru Robert Abela. Kemm għandek żmien? Seven. Għaliex taħseb li semmewk Georgia May? Għan nannu George. X'inhuma l-hobbies tiegħek? Eh, gymnastics,
nħobb insajjar, nkanta u nisfel. X'inhi l-aktar ħaġa li jaf jagħmel il-papa? Mm.
Jaf isajjar. Meta nisma' l-bit jinfetaħ, Immur niġi niġri għax ikolli ħafna nġuħ u nibqa' nistennieh biex biex inti ħag. Mbagħad isajjar li isajjar li l-pasta, isajjar li l-ħut, isajjar li l-pizza. Dak isajjar li. Kemm taħseb li għandu żmien il-papa? 42.
Imma tafha d-data meta twieled? Naħseb
7 December 1977. Rajthom ir-ritratti meta l-papà kien bodybuilder?
Daħħuni. U jiena rajt l-ittratti. Meta l-papà kien bodybuilder u daħaqni. Issa m'għadux hekk il-papà imma.
X'inhu xogħlu il-papà? Prim Ministru. X'taħdem il-mamà? Avukata.
Xi jfisser li tkun Prim Ministru?
Ehm, so xi ħadd li jmexxi l-pajjiż. u jieħu ħsiebu. Kif ħassejtek meta l-Papa sar Prim Ministru ta' Malta? Kont ferħan għalih u kont excited ħafna. Int fej kont dak il-ħin?
Id-dar. Dejt norqot. Ummat li mama għajmitni u għalet li rebaħ. Bdejt nifraħ ħafna. Il-papa kien id-dar. Għedtlu. Għedtlu għarbaħt, pa. Mbagħad għalaha għax lastajt nemmen. U tajtu busa.
X'qalulek il-ħbieb meta mort lura l-iskola? Kien hemm ħafna tfal jgħiduli Rajtu fuq it-television, rajtek fuq it-television, nista' noqgħod miegħek, nista' noqgħod miegħek, spiċċa kulħadd jilgħab miegħi.
Inti d-dar x'tgħajjatlu l-papa? Appa ta' jkun hemm tnejn SpongeBob. I forgot SpongeBob. Il-ħin kollu. Lejn kollu. Għax il-papa naraħ jiġbaħ il-SpongeBob. Għax għandu wiċċu square. U għandu ġismu square.
Xieħob jara l-papa fuq il-television? Il-papa fuq il-television jħob jara jara lilu nnifsu, lilu nnifsu ħalli jara kif mar. X'inhi l-aktar ħaġa li ma jafx jagħmel il-papà?
Ma jafx jagħżel il-ħwejjeġ. Imma tispiċċa l-mamma tagħżelhomlu. X'tixtieq issir la tikber?
Vet u Prim Ministru. Jekk inkun Prim Ministru, jiena nneħħi l-uniformi mill-iskejjel għal tfal li jistgħu jilbsu xi jeans jew xi ħaġa li jkunu jridu jilbsu. X'inhi l-aktar ħaġa li ddejqek fil-papà?
Jiena jdejjaqni mill-papà li huwa perfezzjonist wisq. Il-mommy tgħid wisq perfezzjonist għax għax ikun irid jagħmel xi ħaġa u jkun irid jagħmel xi ħaġa oħra kollox perfett. U naqa jibsa biex tagħmilhom it-tnejn. Anka jien perfezzjonista, il-papana iktar. Jiena li jorrumni iktar fil-papa u għalli jħobb jgħin in-nies u għandu għalbu tajba ħafna.
Min ifizdek l-aktar?
It-tnejn.
X'jagħmlek ferħana? Jiena nħobb inqatta' l-ħin mal-mamma u l-papa.
Il-papa minn xiex jibża. Imma darba marna Sicily fuq il-rajt. U ġi miegħi fuq il-roller coasters. Jibża jew? Jibża naqa' minnhom ir-roller coasters. X'parir ittih il-papa? Żomm kalm u aħdem ħafna.
Tixtieq li t-tfal ikunu jistgħu jivvutaw? Aha, jiena nixtieq li t-tfal jistgħu jivvutaw għax meta kien fl-elezzjoni il-papa qed il-mama. Mama, jiena rrid nivvota għax Għax mhux fair li t-tfal ma jistgħux jivvotaw. Għalfejn sabiħ li tkun Prim Ministru? L-iktar ħaġa sabiħa li tkun Prim Ministru hija li jkun hemm ħafna nies li jridu jintaqgħu miegħek u jħobbuk ħafna. Tista' tiddeskrivi li ftit il-papa? Jiena niddeskrivi l-papa Għandu qalbu tajba ħafna ħafna. Jekk ikun hemm xi ħadd fil-bżonn, ikun l-ewwel wieħed biex jgħinu. Hemm xi ħaġa li l-papa jħobb jgħid. Iħobb jgħid flimkien il-qoddim. Papa, jiena kburija bik ħafna